Cuvahle hi cuka tein na chung pil ah ne na vaw cang ngam he pu. Ngam he ing chung. Na he ing chung. Yak cam ca. Na si ti. Okay. Ngaihbu cu a ka ṭi ve chin a bawi cang. Um khe na khang la pu le an pun na khang he ne he an pun na khang ca ngaten cu ke in le line ko boka chu kala in ko mai ko san he in chu kala in le line pin ko rom ta ta da ju he

Pula. Oh, mahe tun Ing thlachang pale ti ka hmang pu. No tung pu ca cang tu he va cho au va la li mi. A leng ta ma he ting sar ata. Ting sar ata ka che pu cang. Tu he mamon tu ta tu he ka tho hleng di le ta ka palang to ca tu ma le hi bi ha kan zon cho. Yu le je zong palong tu ta le ka chang pu le. Pu sungen pu zong ta ma ha do pen thla ha tu he.

tu he inchung palang ka kem cham he chuka chuka la chung le ti po me ji long kan chang ka me me khu chun po atu bo chang

Cee, da du ka dat thlam cak hi.

Inn cung ten rak lang bu law ti cun ha kuk ku. Oh, mala ha kuk ku. Tam bebe lang sang cang lo khe. Eh, tu he mong ti chung tlapo. Mong tha ta e lu ya ta. So la bi khing li tu li men ka o thru tan ta tu he.

hi aw sua tu lime bo kha la khi a japon lime bo kha a ti kha hi bom bu tu bong da da du le da bo chu je ga ma rai hi ma para he ka para khu den du he tung shu ya shu di chang ko he ha le he

Zeitik hmanh dong lo i vialte ruat reng ti ka chim bia khawh ca hi ka lung ka te ko. Pathian nih ka fale hmang i hi inn ṭha ka sak piak hi kaa lawm tikah a pelo mi taktak nan si ti hi ka vun theih tikah hika lawm ning hi hika a rami u le nau hoi kong rawn a chan nupa cithlan nan dihlak cu domai hi tluk dawtnak hi ke hoi hna nih cun zeiti hon nakin kan cham kho hna lai lo Pathian tu nih sachuah in pe ko hna se ti kha sa bia chim lu si Hihi kei ka sining hi thawngpang kan chimmi cu khua ahhin ke fate le kirkan i ummi chin zong hi di cimi a si. Ke hi ka sining chim hi ka caan a har ngai. Tlawmpa cu ka ti chati lo.

Mah hi mipi can ah na kan ti khawh lai ti hi kan lungcho ka ruah ton a si. hi ka fale nih cun hi cun ka sam viar i a farnu le a vapa Robert le Jamie an si a ni nih hin inn sak he kan i zong hi ka pa aw kan bawm khun halo i inn thlacam te tu hi kanmah kan i rin lai ti khom si lo ti

Hakha pumpaluk kan zoh tikah Pathian sin an lunglawmhnak chimnak hi nifatin te ka fa ma cun um e bawipan ma cun thluachuah ka pek e atu le bang cu ramdang rathlung mi kan tam tuk cang i lunglawmnak kan si khua ka ruah tonmi cu Pathian sin a lunglawmhnak chim cu atu kan zaam e ti

Ho sianginn paruk a hme pali i chun ceu hmanh a nguh lo thar ngai te. Cucu tu zan ah an chim ve. Hosea sinah Pathian nih Israel mi sinah chimmi cu nan ka dawt hna hi ti. Zingka i a vun chuakmi chum bantuk men a si. Cu tu cun biakinn zong a si. Chin Usi ram i chum aa zel ngai i zingka par pangal a chia paruk hin ka tho tawn i paruk hrawng an chum aa zel rih lo khi ka rong ka dah dil rih. Paruk a chia rong khin a vun tla i pariat pakua hrawng cu an ṭen dih. Cu bantuk cio lawng cu a si. Nihin kan Laimi nih Pathian sinah lawmhnak bia kan chimmi le thangṭhatnak kan tuahmi hi zarkhan ah a ngu lo kan tam. Cu bantuk dirhmun cu chunkhor hna zong nan si ve lonak hnga ding caah som kan duh.

Kan sam kan veng chung i cozah lei rengsang deuh kan timi hna zan pahnih zing ahcun kan hmu hna lai zan lei kan hmu ti hna lo zan kan sang pum ah kan hmu ti hna lo mino pum ah dang pum popoah kan hmu ti hna lo kan ram ah thlacamnak a tuahmi hi an tam liangluang ko i cu thlacamnak an tuah lio ah cu puai pasin an i lawmnak an chim tuk ko nain a thaizan an i pum ti an i pum aa pum lomi an tampi

Nenni ah hin kan nih kan zumhnak cu atu Pathian sin kan lawmnak hi a taktak ahcun keimah nih cun atu ahcun ban ban luang hna hna khi ka tah cu chinu si hor ha hun ta cang kan ban luang kung a sing den dol mi kha zing khat ve a hor ha nih a phom a thaizing cu a ca ko

Cucaah hika David siangpahrang pa nih aa lawmhnak a vun chim tikah Bawipa cu a zungzal in ka lawmh lai a zungzal ti cu a cancan te lawng a ti lo khuang a chan te lawng a ti lo a dawtnak ka hngalh tik lawng a ti lo a zungzal in ka lawmh amah thangṭhat cu a ngol in ka ngol lai lo kaa man can ah a ti lo ka relrem can ah a ti lo ka dam can ah a ti lo ka zop can ah a ti lo a ngol in ka ngol lai lo su rikhiam ya ngei lo condition te ya ngei lo pathian cu kalam zungzal ko amah thangthat cu a ngol in ka ngol lai lo zeiruang ah tangah chim

Pathian nih na cung i a tuahmi thil hi na hngal taktak. Na theih taktak ahcun Pathian thangthat cu na duh zungzal.

zeihmanh a ka ṭhen nih milo ka ṭhen nih um ve lo tikah kaa lawm tiah ti awk zong ngei le ui kaa lawm tiah ti awk zong ka ngei ve lo asinain ka nunnak ah hin zeihupa a dawtnak a rianṭuannak ka hngalh ahcun maw zeihupa kaa lawm tuk tiah zeihupa sinah lunglawmnak cu bia chim cu amah chuak nih a chuak ko cu cucaah Pathian nih a tuahmi thil hi kan rak hngalh taktak ahcun Cu Pathian nih a tuahmi thil hmanh ahcun vawlei cung suingun chawva si loin khamhnak, zungzal nunnak kong kan hngalh taktak ahcun lawmlo an um kho lai lo. Vawlei chung chawl thamtham cu a dih tikah khan a dih te ko lai cu. Cucaah cun Laimi tunai ka chimmi, kan i lawmhnak ka timi kha thlacamnak kan tuah lengmang ko ee, lunglawmhnak biachimnak kan tuah lengmang ko ee ka timi kha thilri lawnglawng kan rak ruah caah dawkaw thilri cu kan hmuh i a kan simh tikah kan hum ti lonak kha si ko cu. TV kan ngeih ka cu mu. zoh kan cim lo cu video kan ngeih ka cu au se na kam in zo thar cu he khoi kan lang i tv hrang lo no run lo to kan chut cu sinai kan vun kan ngeih a sa vun sau tika cu a kan si Cu hei bantuk vawleicung chaw cu vawleicung chaw ah na nunnak hi na, na, na, na phum i naa lawmhnak hi vawleicung chaw in na tah si ahcun cu chaw cu a hmunh ko hmanh ah hi in a hmunh ko zongah a sau deuh na umnak ahcun an sim ko lawmhnak chim asinain khamnak a simi zungzal nunnak hi Pathian nih a ke pekmi a si ti na hngalh taktak ah na co taktak ahcun cu nuih cun zungzal in an lawmhter khawh lai Cucaah atu lai ka vun chimmi lehkhawh le habakkuk ah vawleicung thil ah aa lawmhnak a bunh lo tikah vawleicung thil a sung zongah a khamnak a tlau ti lo tikah a hngalh tikah aa lawm zungzaltu si te. A caan ka chim kha Moses he hna Paul te hna an nunnak kan zoh tikah Pathian sinah an thlacam a tlin lo zongah Pathian nih an thlacam a leh hna lo zongah Bawipa an phunzai lo zan ka chim mi ka tlawmpal ka tuka thawh kan Bible caah mi lianngan taktak minung leikap a lianngan bikmi cu Moses Israel mi lak zongah an chan chungah Moses bantuk hruaitu in nihin ni tengah an Pathian nih a hman bakmi Nawlbia pahra zong a pekmi Genesis in Deuteronomy tiang zong khi Moses nih a ṭial tiah kan pale nih an rak in a chim ko. A tam bik amah nih ṭialmi si ko. Cu tluk in Pathian nih a hman vemi amah Baibal ca ning hnulei cu mi vialte ka lungnem bik a si a ti. Pathian nih a hman taktakmi Pathian ruangah sifar ah theih tampi a tuartu Biasifai zong tampi a ingtu, bachia zong tampi a ingmi Moses. Pathian nih kanan lam nan kho lai ti si. Moses nih Pathian sin a thla cang. Bawipa rak ka zangfah ko, kanan ram te cu rak ka luhter ko. Kanan rem te cu rak ka luhter ko, rak ka zangfah ko sawh tiah thah cang. Bawipa nih a bu cu, Hi vial nih caza ko seh, Pisgah tlang tu kha va cuanh ko, a sianh bak. Zei Bawipa, mah vialte na rian ka ṭuan, mah vialte sifak ka tuar, mah vialte na ka hman, mah te cun na ka leh lo ee, ka thlacamnak cu na tlinter lo, a ti bak lo, a sai lo. vuibai. Cathar ah maw Paul tluk in Pathian nih a hmanmi an um lai. Nihin ni tiang zong an um lai lo, an, an, an um lai ti ka zum lo. Kan Bible cathar hmaan cheu kuak khi Paul tialmi si. Jesuh Christ dawtnak vialte kha piti interpretation kan ti lai cu sullam fianter kau taktak a chimtu Paul a si. Mathi zong thawhtertu pawl, mizaw zong a damtertu pawl, a pavua hman in mizaw a damtermi pa a si. A pum cung a fa nak, a um cung fa nak, a dam kho nak hmanjah voi thum tiang thla zong in Pathian nih a let lo. A let lo ka thei ti tikah. Ka be in a caza vuah hi a hei ti men i damnak a pe hi. Mi vialte cu a hei damter hna cu mu, mi vialte cu tu cu a hei thawhter hna cu mu, amah kha a dam ko cu. Bawipa kha damter ko sawt i a ti le nang Bawipa nih a damter hna ko cu. Cucaah an chim, Paul kha mah a thih tiangmang hna kha ngei dawh a si. Zei hma, zei phanah dah a si kan ti. Ka chimnumi cu Moses ten a Paul ten a Pathian dawtnak an hun theih tikah Pathian khamhnak an hun co ve tikah an i lawmhnak kha zawtnak nih a phen hna lo a daihter khawh hna lo an hlawt an thlacamnak hlawt a tlin lo zong kha ruang khan an i lawmhnak kha a zor hlei lo kan nih cu a si lo tunai ka ti bantuk kan i lawmhnak hi

Nangman thluang cang na kan umpi, lam na kan hruai. Tlamtling te na dong tiang caan na kan hmanter. Bawipa na sinah kan i lawm. Atu zan na sin i thla kan camnak vialte, thawngṭha kan theihmi le na thiang kan sak vialte khi

a chungah a ṭhual dihmi hna Jehu fate cung khan dihlak cungah siseh, Jehu le a nupi le fale nan cung le fale unau tuah chinchin te cungah siseh, cu lunglawmhnak ah rak hrawmmi zumtu vialte cu zamcala hika hmun ah rammi dihlak cung zongah a donglawmmi kan Pa kan File kan dawt hna kan Bawipa Bawi Jesuh Krih a vel le